Ñamba'apóta jehaipy apopyrã tembipuru ogapy pegua reheve. Mbo'epyrã jaguereko jehaipy apopyrã tembipuru ogapy pegua ojehupytyséva. Omombarete ikuaapy oiporúva tembiporu, mokõihápe omombe'ukuaa ambue tembiporu ogapy pegua, mbohapyhápe oikũmby oje'éva ichupe oiporu hag̃ua tembiporu ogapy pegua. Jahechakuaa péicha, apopyrã tembiporu ogapy pegua, hetami mba'e oĩrã ñande rogapýpe la jaipurukuaava'erã. Ko ára. Pyahúpe jaikuaáta he'i ñandéve péicha, Apopyrã tembiporu ogapýpegua. Og̃uahẽ ohóvo mitãkuña hapicha rógape. Ohechávo pe yva aju he'i, Mmmm, ha'usétepa yvyra yva ajukuéra! He'íma chupe ñangirũ, Eg̃uahẽ arami avy'aite reju rehe ichupe. Ha pe iñangirũpe ajahe'i jeýma ha'e, Eju jajapo yvarykue licuadora-pe. Aikéma ajúvo mále, aguyje, ahechávo ha uséma. Hehe, opuka hese pe mitãkuña. Péicha jaguereko apopyrã tembipuru ogapy pegua. Ja'e haguéicha hetaiterei mba'e oĩ ñande rogapýpe jaipuru hag̃ua ombopya'evéva tembiapo umi sykuéra, túva, taha'e mitãrusúpe avei. Tecnología ja'e haguéicha chupe hína. Jaikuaáta ko árape licuadora jeporu. Jahecha pe kuñakarai oguereko ikosina apytépe hína, hembipuru apytépe licuadora. Jahechamíta mba'épa ñande ko árape jajapo. Pejapómi, pe'ukuaái ko júgo de narã. Jajapóta júgo de narã ko árape, likuadórape. Apopyrã tembiporu ogapýpegua. Jehaipy apopyrã, ñaikotevẽ ko'ápe jaguerekóma hína, jajapóta narã rykue. Jaguerekóma ápe yva, pe'ahína narã. Jaguerekóma avei ko'ápe y, péa katu y ñande ikatúma voi jajapo yrõ'ỹságui. Pe yrõ'ỹsã pema'ẽ voi jajapokuaa térã katu hakuetérõ hína ñamoĩ pype y hypy'áva, y rypy'a, hielo ja'éva chupe, ajépa. Jaguereko hína avei azuka ñamoĩ va'erã ñande ñane narãrykuépe ikatu kuaa'ỹvaicha heve ñandéve péa, azúcar, ñaikotevẽ upearã kóva. Licuadora hína péa ñande ña sí o sí ñaikotevẽ licuadora ikatu kuaag̃uáicha ñaguenohẽ porã chugui pe hykuere ha upeichahágui ja una vez ñambohasa hyepýpe ñande ñanemandu'áke jaipiro va'erãha ñande narã kyse haimbe porãme ha upévoi jaha'ỹi'o va'erã jaipe'a chugui pe ha'ỹingue ikatu kuaag̃uáicha ani irópe ñande narã rykue jajapóva. Ha péicha jahechakuaáta jaipuru hag̃ua likuadóra ja'eháina mba'yru ogapýpegua. Ñepyrũrã jajohe'i porã mba'yru likuadóra rehegua ha yva jaipurútava. Avei jahechava'erã pe narã jaiporavova'ekue jaipiro, jaipe'a ichugui ha'ỹi, ñaikytĩ ha ñamoĩ oñondivepa ypotĩme, azuka ndive likuadórape. Ha péicha ñañepyrũma ñamba'apo Ñande narã rykue jajapo hag̃ua. Péicha jaguerekóma ko'ápe narã rykue, ñanemandu'áke jaguereko va'erãha yvami narã ja'e haguéicha. Ñanemandu'áke pe motor ári ñañanchufa rire ñamboguapy va'erãha ha upe guive jajopy pe motõ ikatu hag̃uáicha oku'e ñandéve ñande rembipuru ja'éva hína licuadora-pe ha ñande rembipuru hína jaguerekóva ñande rogapýpe. Pe va'erã avei ñanemandu'a va'erã Ñamoĩ kaguápe, ko'ágina kagua, ñamoĩ kaguápe yvarykue he'ẽ asýva ikatu hag̃ua ñaipepirũ ñande rapichápe ha péicha jaguerekóma ko'ápe. Ñañemomandu'amína ñe'ẽ he'iséva reheve. Ja'ékuri aje'i pe narã ñaikytĩva'erãha, ajépa mba'e tiko he'ise pe ñaikytĩ. Pe'a hína pe narã ñambo'i va'erã ikatukuaa hag̃uáicha ñamomba'apo porã hese pe likuadóra. Avei ja'e kuri mba'yru, mba'yru hína pe ja'e haguéicha kagua aje'i ikatu hag̃uáicha ñamoĩ pe narã rykuere. Avei ja'e jajopy, he'i ñandéve kuri jajopy va'erã pe motor de licuadora ha pe motor votõ ikatu hag̃uáicha omba'apo ñandéve, ñaenchufa rire va'erã pe'a jajopy pe votõmi oku'e hag̃ua. Ha avei aravo'i ja'e kuri mboy minútopa ñamoĩ va'erã ñambo'i va'erã pe likuadórape narã, ikatu hag̃uáicha ñaguenohẽ chugui pe hykuere. Ñamombe'u ambue tembipuru ogapýpegua jepuru. Ha ojoheihahína ñande jaikuaa avei pe lavarrópa, ã tembipuru. Jaguerekova'erã ogapýpe oĩ automátiko ha oĩ ndaha'éiva automátiko. Mohu'ã. Ñanemandu'ami jey apopyrã tembiporu licuadora rehegua. Mba'e piko jajapo ra'e pévape? Jahechakuaa ñande jaipuruva'erãha pe licuadora apopyrã jahechava'erã papapy oguerekóva ha péa jaseguiarã peteĩ, mokõi, mbohapyha, Irundy po ha upe guive jahecháma katu mba'épa osẽ pe narã rykue térã taha'e ha'éva yva rykuere ñamoĩva licuadora-pe. Péicha ñamohu'ã ñane rembiapo aguije, nemandu'áke ikatuha reñemoarandu reimeha guive. Nde rehénte oĩ emombarete hag̃ua nde kuaapy.